Essalamaleýkum hormatly watandaşlar. Şu günki temamyzyň ady politika podhalimler we krah prawitilstwa. Her zaman ýurduň döremeginde, ykdysadyýetiň ösmeginde Kanunlaryň ýöremeginde birinji lideriň roly örän uludyr we onuň töweregindäki, indi prawitelstwo diýilýär-de umumy, şo işleýän adamlaryň ylymy, bilimi ýurduň ösmegine we halkyň ykbalyna örän uly täsir edýär. Eger-de saglyk tarapdan, we tejribe tarapdan ýurtda oturan lideriň düşünjesi pes bolsa onda ol ýurt ösmeýär. Ol ýurt korrupsiýa we jenaýat bilen meşgul bolýar. O ýurduň syýasatçylary. Otuz ýyllap Türkmenistanda şu mesele dowam edýär. Indi men siz bilen birazjyk yza gaýtmakçy, taryha seredip göreliň. Her ýurduň taryhynda onuň harby güýçleri örän uly rol oýnaýar. Meselem, SSR-iň kyrk bäşinji nji ýyldaky ýeňişi döwleti uly ösüşlere getirýär. A müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda sowet goşunlarynyň uly ölüm-ýitim bilen Owganystandan gaçyp çykmasy, Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyllar SSR-iň ýykylmagy bilen jemlenýär. Näme üçin? Ünseriň, köp neresse soldatlaryň ölümi, olaryň eneleriniň zaryn agysy ýurduň dargamagyna getirdi. Köp kişi muňa diýer, beýle däl diýerkä. Emma tebigatyň kanuny bar. Hawa, ol adam zady döredýän ene ýaş wagty ölüp gidýär sallat. O Owganystana ejesi ugradan ogany. Syýasatçylaň ýalňyş syýasaty Owganystanda SSR goşunlarynyň girimegine getirdi we ýeňilmegine getirdi. Sowet goşunlary Owganystandan segsen dokuzynjy ýylda çykdy we iki ýyldan soň SSR ýykyldy. Bu näme diýmek? Bu birinjiden nädogry syýasat SSR-iň ykdysadyýetini ýykdy. Eýýäm ýetmişinji ýyllaryň ahyrlaryndan bildirýärdi, ösüş ykdysadyýetde pese gaçýar. Hawa sebäp näme diýeňde köp reformalar geçirmek gerekdi ony geçirmäne adamlaň tejribesi ýetenokdy sebäp näme diýeňde o sekretar raykom bolup oturan adamyň ekonomikadan hiç hili habary ýokdy meselem Nyýazow alyp göreliň ýa ol diýýäler nemede işläpdir diýýäler bizmeýinde o näme bizmeýinde energe birmeýin gresde. Kim bolup işläp dur? Sekretar komsomolmy ýa partorganizasiýamy? Olaryň işden hiç hili habary ýok. Nähili işlemeli, nähili ösdürmeli, nähili ekonomika ýörýär, o zatlardan olaryň habary ýok. Nyýazow şoňa bir mysal bar. Indi bu mysal segsenji ýyllarda magazinlerde et, süýt, kolbasa ýokdy. çörege oşura durulýardy. Bu hemme zat korrupsiýa şu wagtky hemme zat ykdysadyýetde durmuşda korrupsiýa öwrülipdi segsenji ýyllarda. Ikinjiden örän garran SSR-iň politburo çlenleri ornundan wagty bilen gitmedi. Olar öz ýerini saklamak üçin Podkalinlary we pes gylyk häsiýetli ogrulary otwestwennyý postlara bellediler, şolaryň birini ýaz. Eger ekonomika ministri ekonomikanyň manysyna düşünmese, onda ondan diňe ýykgynçylyga garaşyň. Biraz soňra bu ýagdaý Türkmenistanyň taryhynda gaýtalandy, Ýurt Garaşsyzlygy alandan soňra Nyýazowyň goluna getiren adamlarynyň köpüsi pes gylykly we tejribesiz adamlar bolup çykdy. Olar patkalimlerdi we manat çalyş döwründe tiz baýap soň hut Nyýazowyň özüne garşy dişlerini görkezdiler. Olaryň praktikasy, praktiki tejribesi pesdi. Şonuň üçin iki müň ikinji sanjar gozgalaňynda ýeňildiler. Bu-da SSR ýykylandan on ýyldan soň bolup geçdi, Türkmenistanda bolup geçdi. Bu birinji sikl. Otuz ýyllyk sikl üçe bölünýär, on, ýigrimi, otuz. Ýene-de bir data, iki müň on altynjy ýylda on ýyl jenaýat bilen ýurdy talan Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyny üýtgetdi we göni on ýyldan soň ýene ýedi ýyl möhletleýin özüni prezidentlige saýlady. Sorag näme üçin on ýyl barada aýdylýar? Ýaňky belläp geçişim ýaly, uly sikl otuz ýyl bolsa, şoň birinjisi stupeni on ýyl, ikinjisi ýigrimi, üçünjisi otuz ýylda jemlenýärda. Bu bir tebigy kanun. Berdimuhamedow konstitusiýany nädogry, bikanun üýtgetdi we yz ýany örän agyr kesele duçar boldy. Hawa, özüňiz bilýäňiz, ol birnäçe wagtlap ýitip, soň ýene syýasy arena çykdy-da. Mundan soň on ikinji martda iki müň ýigrimi ikinji ýylda ol öz ornuna ogly Serdary saýlady. Emma bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň altynjy dekabrynda SSR ýykyldy diýip bir pakta gol çekilipdi dä bir kagyza, protokol diýseňem bolýar. Ýeltsinim bar o ýerde, Belarussiýaň prezidenti, Ukrainaň, Gazagystanyň, Belovežskiý puşşy bolaýmasa şoň gol çekilen ýeri. Şondan bäri otuz ýyl geçip gelýär-de. Indi bu uly sikl jemlenjek häzir dekabrda. Uje şu günler ol jemlenip başlady. Sebäp birinji gozgalaň SSR ýykylma barada awgust aýynda bolup geçipdi. Ýadyňyza düşýän bolsa togsan birinji ýylyň awgust aýynda Gorbaçow harasda dynç alýarka bärde gozgalaň bolupdy Moskwada. Ondan bäri otuz ýyl geçibem, otuzynjy awgust günem SSR-iň Prezidenti Gorbaçýow ýaňy-ýakynda aradan çykdy, ýatan ýeri ýagty bolsun. Serdar Berdimuhamedow prezidentlige hiç hili ukyby ýok-da. Sebäbi ol bir jenaýatçylykdan dörän figura. Ol politiski figura däl. Şonuň üçin onuň sikli ýok. Emma bu hemme adamada degişli däl bu sikllar. Emma mysal, on ýyl mundan öň Serdar kimdi? Alyp görüň. Ony nähili ösdürdi Berdimuhamedow? Ol işi goýup berdi, başarmady, başga bir işe geçirdi. Ministrstwa ýadyma düşýär, daşary işler ministrini işledik gördi. Onda munda işledik, häkim edip işledik gördi, Ahalyň häkim edip. Mara häkim edip goýulmaz ýa Lebaba. Işin oňarak. Diýmek, şol on ýyl mundan öň Serdar kimdi? Ýene Serdar şoňa döwre dolanyp gelýär. Ol hiç haçan işini başarmaýar we bu prezidentlik işindenem nesip bolsa basym aýrylýar. Çünki uly otuz ýyllyk sikl jemlenýär şu ýylyň ahyrynda. Şoň üçin adamlar hiç hili bärde bir Amerika açylanok, bu tebigatyň kanuny. Eger biz bir işi başarmasak, onda tebigatiň öz wagty bar, şo gelende şo ýagdaý üýtgýär. Diýilýär türkmençe, Tudana öz wagtynda bişer diýýär. Tudana indi bişip barýar. Hawa. Hemmäňize köp jan saglyk, abadan durmuş, öýüňiz, çagalaryňyz sagaman ýaşasyn. Indiki efirde görüşýänçäk köp sag boluň adamlar.